Ewɔ abe ele dɔ yɔm. Vɔ mímenya ale yi eŋua le dɔ yɔm o. Ele egɔme si nam ɖe? Me ŋtsɔ megblɔ nyewo previous video me be ɖe eŋu kɔkɔe aɖe edze be nava yi nui le pastor ɖe gbɔ. Enya be wine yea, wine ye ya wova le nonom kple white plate ɖe. Eye nu representation efia be. e wain ma eyae le o Yesu ƒe ʋu teƒe kple nade kple nade kple nade. Eya me nɔ biabia se be ɖe Yesu ƒe yi ŋu mekɔ o. Aleke wòdzɔ haƒe wònye be míva le wo ʋu e wo ʋu no? Ebe ne womegayɔe yi be kɔkɔe o, ne womegayɔe yi be yi le nyuie o, ne wòmele nyuie o ko ɖe, efia be yele vɔ̃ ema. Meɖe kuku ɖo, eya ta meva le biabia bia. Ne sɔfowoe, agbalẽxlẽlawoe ɖe, ne wogbugbɔ to wo me nam. Ele gɔmese nam ɖe? Gbã. Enya be fifi lã yi menye kpli mi le nu ƒo ɖe. Video ɖe do le Amerika. Shop ɖewo le ɖe ame yibɔ ma ge ɖe me wa gbalẽ ne nyɔ yibɔ ɖe ma ge ɖe me wo to ɖa yibɔ ɖe ma ge ɖe me. mía tɔwoe. Ne wònye be míle anyigba ya dzi ya yevu awɔ shop wòakɔ skin, efia be machine la wowɔe be wòanye ameyibɔ detector. Ne ameyibɔ va tso eme yi ekura tsɛ ne ekpɔa ne machine kpɔa ameyibɔ koa edze aƒa dodo. Vɔ ɖe kpɔ yovo yi ma ma da akpao ma kɔ video kɔ tsa ɖe nugo kpɔo. Mia tɔ wɛ. Ne mi me ʋu ŋku o ɖe ame yibɔ wɛ mi ma yi ŋgɔ gbe o. Yovo yi wɔ machine ma ɖe e bla ta na mia tɔ gbe wɛ. E bla ta na mia bo politician wɛ kple mia ƒe sɔfo wɛ. Ta míaƒe sɔfowoe ɖe Biblia nyɔe ƒe xɔe akpɔ nɔ gbɔgblɔ, womekpɔ vɔ̃e ƒe gblɔ nɛ o.

Mabia se lɔ. Amewo ye ɔbɛ ɖe ne yi be ame ɖe ne wɔ ga na wɔ ɖe. Kpɔ amea ƒe aƒea me, kpɔ amea ƒe nɔnɔme be ɖe ga le amea sia hafi nanɔ tsitsi nɛ be wɔ ga nam. Alo ne yi ɖe bank be yina ga bank xɔƒe ega xɔƒe ɖe, menye bank ɖe sia ɖe wotso ko yia o. Ao. Matsi na wɔe. Menye banki ɖekawo, menye banki ɖe sia ɖe woge ɖe eme be mi na gɔ ƒe ao. Banki ɖewo le ɖe yi woyɔa be banki ɖe, ega ko woxɔ wɔ le ame si kɔ wɔna investment e. Wo me wo nana loan le fima o. Mía tɔwoe. Agbeɛ ɖe leke mi le eme o. Ele Biblia me loo, mi me le exlẽ ye o. Ne edzɔ ko ɖe ame ɖewo be ɖe Yesu Kristo va ku ɖe ta. ta akpa ma vɔ vɔ Yesu Kristo ŋutɔ gblɔ be ɖe Biblia ɖe yi me va nu wu ge nu wu nu babla ho ɖe yi me yi me va yi me va dze ɖa ƒe a o. Ebe ye nu wu ƒe ya yi va. Ta wo va wu nu me gblɔ be yi de da o. Mía tɔ we. Pastor ɖe kɔ yɔ ne sena le lo me. Eya nɔ gbɔgblɔ be ɖe no be wo de nu babla ho ho ɖa ko ɖe. Nyɔnu ne nɔ ʋu me ɖe ne ŋutsu ne va yi dɔ kpli ne mi kpɔ ɖa pastor ne va yi dɔ kpli ne mi kpɔ ɖa. wome kpɔ de ɖa alo. Ya me na enya be ɖe Mawu yi xɔ na ale kple gbɔ va yi ɖe ebe yi me ga le xɔ o. Yi me nya ame ka ne advice ya o vɔ ebe yi ma ga le xɔ o. Ta Yesu ƒe ʋu yi xɔ kɔe kpa yi ma ga xɔ ɖeke o. Enɔ nye le dɔ le ƒe wa me bla ve ya. Yesu ƒe ʋua me kpɔ yɔ dɔe o vɔ eya ƒe hame dzi va yi. Mia tɔ we. Mía tɔwoe, mina míka nuwo me ne míkpɔ nyateƒeɛ. Nyateƒe wònye be dzomavɔ aɖe awɔ ayia? Alo Mawu wɔ dzomavɔ na ame ɖea? Agbalẽ yawo kɔ va na mí. It is, it is not logic be Yesu Kristo bu le wòdodo le Jerusalem, dodo le Jordan kple tɔwoe, he wòku, wòfɔ vɔe, ya wògbe meva Afrika o. Ya wònye be gbeɖe míva xɔ Yesu Kristo le aƒeado le sɔlemexɔ me. la fado le pak wɔ mɛ. Vɔ mí le sese ale yi sɔfowo va le jo jo wliwliwo xɔ le teƒewo. Míatɔwɛ, ne mɛ ŋu ŋku o ɖe, mía nɔ avu wɔ nɔ avu wɔ vɔ ŋ ma yi ŋgɔgbe o. Ma na na nya, Koran kpe Bibla ƒe te na mí nya be ɖe abu sa ma ɖe, nɔviwò yi le axa wɛ ɖe, eya nyi abu sa mɛ. Ta mègakɔe kɔ do susu o. Ne dzɔgbevɔ̃e dzɔ ko la, wokɔ naa Abosam. Ne dzɔgbenyui dzɔ ko la, mawuwo kɔ nana. Mabia selo. Woƒe xexeame ɖe, etsidzadza kple ŋdɔ eyae zɔ. Vevesese kple dzidzɔ eyae zɔ. Matsi na wɔe. Ne efɔ gbe sia gbe eyae nèdi ƒo ɖi aleke wòagaɖu wòaɖu banku ya wòavivi na wɔe? Alo woado akple kple ademe wɔ avivi na wòe. Mía tɔwoe. Edɔwuame nana be ne ɖu nu ɖe ya woa se vivi na nuɖuɖu. Tsi na be mele si go. Ne eku ɖi ɖe ya ne tsi dza ɖe ya esena vivi na eku ɖiɖi alo etsi dzadza. mía tɔwoe. Sigbe agbee le ema. Naneke metrɔ o. Dzo mavɔ ɖeke mele na wò o nɔvinye. Dze ɖa le tawò me. Nye le gbɔgblɔ na wòe. Sɔfo ɖeke mekpɔ dzi vie hafi wòadzi ɖevia o, wòadi atikɔ ɖa ɖe na ɖevia ɖe. Ɖeke mekpɔ wɔe kpɔ le wò agbe me o. Vɔ mele tsitsina wɛ. Ne ge ɖe yovowo shop me ɖe, alarm ma blo ɖe ta wɛ. Esu sɔ viɖe. Yo airport yi mia tɔ azɔ mɔ kpla tse ɖe yovowo tɔ atɔ vovo na mia tɔ. Enya gblɔ nye mele nye be ɖe, me nye racism gblɔ me lo. Ɖe mele gbɔgblɔ na wɔ be ɖe, nɔvi nye, nɔvi nye, ne dziƒo ɖe le ɖe, you are not going there. Ne wa yi fima ɖe. Avram gblɔ be ɖe Jews wo be be yo eh, yovo ho be eh, Jews wo be leko le yo eh, leko yo ne Jews wo be eh, leko yo ne dziƒo Jews wo be dziƒo ɖe ne woayi ɖe eh, ne woayi ɖe alẽkplɔla wòava nye le fi ma fulani ya wòava nye le fi ma tɔmedela ya wòava nye le fi ma kluvi ya wòava nye le jews woƒe yevu eh, eh, dziƒo Mía tɔwoe. Mina míʋu ŋku. Mina mía ŋutɔ míexlẽ agbalẽa me. Teƒe mi wɔ nɔnsɛs kuku ɖe gblɔe. Èle egɔmesi nam ɖe? Teƒe wɔ nɔnsɛs ko ɖe gblɔe. Ele veve ɖe nam. Mía tɔwoe. Mebia ŋkekea ƒe dzɔgbenyui na woe. Mebia ŋkekea ƒe dzɔgbenyui na woe. Mía nɔ du. Mega, mega ŋlɔ be Dzagba ne na subscribe. Subscribe. Ne nya ɖe le asiwò ko ɖe naŋlɔe ɖe nua te.